Simu yebhuku randichanyora pane zvakaitika muAFM munomu nekuti ndakuweka towards my professorship. I have done two BAs, two masters nezvimwe zvakadaro handidi kutaura kudzidza kwangu. Uh, asi ndiri kuda kuipa theme yekuti in life there are no permanent friends but in life there is permanent interests. Everybody in life There are no permanent friends. But in life, there is permanent interests. Zviri kuitika muchechi medu hazvisi zvekuti tiri kupesana paconstitution kana pai musanyeperwe vanhu vagara vakazvironga ndoda kuti mupabate nekuti constitution yacho yakudhara Nei reform iri kuuya iyi dzese ndini ndanyora ende iyi yakuti nyowani yaakuuya iyi yaakuti mufundisi ari kwana chabata kana kuti kunonzi kuiku bumi hills naari muborodel kana vakapinda gore rimwe chete vanowana sarari yakainzana because iye zvino izvi mufundisi ari indiri mufundisi kuborodel ini ndiri mufundisi gorodha ma ivi ma nekudana achiyangwa nekwatiri uko vakana vachiita amunoti ma appreciation kana vakaenda pasi pe 10000 dollars vanyima nomana vanoita 35 40 45 mufundisi ari kuruzevha sangano racho rikatosvika pa 200 ne 300 razama saka isu tiri kuedza kugadzira mutemo kuti pave neinonzi nechirungu equilibrium equilateral kuti zviinzane zvonzi ndisatani bvunza munhu ari patii pakuti asi chii nhai inzwai vanhu vari muno ndoda kuti munyatsoziva chinhu ichi vakomana ava kunyepa constitution yavari kushandisa ndakainyora ndini zvakaitika apa ini nana nana john mawera pastor mawera takapinda ichinzi apostolic faith mission of south africa isu vemuno muzimbabwe tatichiri rudhisha tainzi chechi yedu yainzi apostolic faith mission of south africa zimbabwe ichinzi daughter church saka muna 1982 ndokubva tanzi anything chine attachment kusouth africa kune apartheid or company ine ukama nekusouth africa vakanga variko kuma 80s you know what im trying to say zvikanzi anything chine ukama nekusouth africa company dzakadaro dzaakubanwa nekuti taamuzimbabwe ndo patakazochinja constitution yeafm ndopakauya muna 1982 ndopakauya zita rekuti afm in zimbabwe kuitira kuti nzvenge kuti of south africa ini ndakanga ndatoo muexecutive ndakapinda muexecutive ndiri bachelor nekuti nguva iyoyo patakapinda patakapedza bible zvo 77 afm yanga isina youth department ndini ndakatanga nemwe mfana ainzi michael chida vaenzi aive classmate wangu tisi takavamba department reyouth and sunday school zvakasimba sunday school yaiveko zvayo but inoti ine stronger weza zvine izvi saka muna 1982 vakupara vakapuhwa watch nevainzi vagashwendi nekuti afm yaitungamirirwa nemamishinari vafundisi vedu vana sekuru kuparna ana masike vanga vachingoteerawo mumashure memurungu but now tamu zimbabwe yakasununguka ndobva zvaratidza kuti murungu anga akuthreteneka ndopakabisa vagashwent wachi yavo yainzi sekonda vakapa kuna vakupara zvikanzi kupara chitungamirira iwe ndobva zvanzi kuvanhu vese tiri kurufaro kuchechi yekumhiriye chidapa kupara kuti achitungamirira ndiye kare vakanga vasingadzi purezidhendi zvekuti purezidhendi mukuru wechechi zvakauya muna 1996 ainzi general superintendent superintendent Uri kubatsirika mese here? Tiri kuti vadiki nevanyowani vakapinda tikuudzei history because vamwe munongogona kudhonzwa kune zvamusingazive nekuti kuziva isimba knowledge is power zvakataurwa nainzi francis bacon and not only that rwiyo rukati kumuziva ndochii saka vakupara ndokutungamirira vachitungamirira vaishandisa inonzi episcopos type of governance episcopos inoraya kuti mutungamiri mukuru akati izvo hazviitwe hazvichaitwa sei hapana aivhotera purezidenti papasina zvekuvhotera mukuru izvi aita zvekuapoindwa saka vakupara vaamukuru vapinda ndopavakati kune mwainzi vamvenge iwe ndiwe uchaita deputy wangu ndopavati kune mwainzi stephen mutemererwa iwe uchave treasure muri kuteerera mezeni nekuti akanga ari treasure panguva iyo aive murungu ainzi diaga saka zvadaro vakupara from 82 to 88 ndokubva vafa january 1988 vaishandisa governance vasingazvizive but isu nekufunda kwedu ndoti akazoziva kuti vari kushandisa inonzi episcopos episcopos ndo inoshandiswa neroman catholic yekuti ane power power inoungana mumunhu one mapateera here ndobva kwapinda automatic kutaura kwambuya murefu kana kuti chirungu chaicho chemuconstitution ex officio ndokubva vamvenge vaita president vakupara vafa hatina kuvhotera kuti amvenge ita ipapo because deputy aingosikoita president muri kubatera mese zvino vave president vamuvenge ndobva vati kuna amutemererwa chirega kuve trezhara chiva deputy wangu ndobva vasarudza inos manyika kuti ave trezhara ini ndichingovemo ndichilida youth ndakaita 29 years 28 ya ndiye ndi 29 years ndichilida department reyouth saka ndichitaura zvinhu izvi unoziva baba ruzviti ndosaka ukatarisa vavhangeri vazhinji nevafundisi vazhinji unoona vachiti baba murefu baba murefu baba murefu nekuti vavhangeri vamwe vava vavhangeri vakuru vakuru nevafundisi vava vakuru vamwe ndakavatungamirira kuyuthi hakusi kureva ndiri popular asi ndagara nebasa from 79 pandakaodhenwa tofamba here tese vadikani saka vamvenge vaishandisa vakasilaida vadhara avanga vasingasarudzi nekuti chinotungamirira yenu organization inonzi governance nhamo iri kuyakaitika muafm takanoslipa nekudonha nekutsvedza pagovernance chinonzi governance isystem yematongero echurch ecorporation saka governance yedu yakanga iri assumed on a personality mafungiro aida matungamiriro ake it was never stipulated vechirungu vanoti kana uchida kuvanza chinhu kumunhu mutema usachiise pasi peguyo usachiise pasi pevhu chiise into writing nekuti mutema haaverenge kana kutaridza vazhinji vari kunenedzera draft iri vachinyepa nekuti havana mboriverenga muri muneremeseni vari munoiti amen tinzi saka vamvenge ndobva vasvika 1995 kutungamirira kwavamvenge kwasiyana nekwaakupara kwokuti iwe ibvapo endapo episcopos ndobva kwaive yatinoti nechirungu presbuteros presbytry kuraya kuti vamvenge vaiunganidza gurupu raana baba makatarisa kuno mese musatarise mai vari kugadzirisa vana tarisai kuno ndobva vabvenge vaita gurupu raana baba ana masike ana nyanzira vana baba its it presbyteros it means gurupu raana baba rekuti kana kuine nyaya dzanetsa ndo vanoudzwa voisa musoro pamwe chete ndokwatiri kudzokera are you getting the point vabvenge vazviita until 19 nekuti vabvenge vanga vasiri a confrontational person vakupara vaiconfronta but vamvenga vanga vasiri confrontational saka vakashandisa inonzi presbyteros system of governance vamvenge pane akateerera here because vanhu havasi hatani kutarisa zvisina nebasa rese ndichida kutariswa kuno ini ame lecturer saka ndajaira maziso akasiyana siyana mamwe mahombe mamwe madiki ese ndinoada kuno taurira munhu ari pechiri tarisa amurefa akatarisa kune here uyu aha tofamba here vamuvenge 1995 ndobva vati vega nemuromo wavo Ndaakukumbira kuzorora ndaneta nekuti vaibata Zimbabwe neMozambique ndobva vati ndaakusiyira hofisi yangu kuna deputy wangu anonzi Stephen Muyi Mutemererwa. Pana Mutemererwa ndopatakatanga kuchiita elect a deputy nekuti zera revadhara rakanga rapera vamwe varitaya vamwe vafa klasi yaana yana Manyika nana Joshua Nyakudya nana Joakim Masunda nana Erasmus Jira Gwaende Pimsipa nana Josia Garamukanwa ndo klasi yokutanga kupedza Bible School 1976 isu yedu nana Mawerei 77 ndo pakanzi paklasi yokutanga chisarudzai akaite deputy wava mutemererwa makateerera here ndo pakazovhoterwa vamanyika but vamutemererwa kutungamirira kwavo vakatsvedza kubva kuepiscopos handi maizi episcopos yekuti one man anoti iweita chakati iweita vakupara vanga vasingaite zvekutsvaga dare kuti toita sei vaikuudza kuti bvapo enda indakatransfera kubva kwaseke ndakandindakatanganya ndini painiya wesangano rekwaseke kwakusina vanhu takatangira chechi muvheranda ramai vangu ndini ndakatendeutswa vamunoti ana mahendere ndini ndakatendeutswa vanonzi ana jasi ana feredei ndoro ana marufu ndini ndakapinda nawo mubhabha saka ndakagara ko 1978 1981 vakangouya ndiri ndadirector veifi ndiri kwamutare vakaenda pasakani pangu zvikanzi next week imavhangeri ana achikambi naana bondokoto muoneke mfundisi wenyu just like that ndiri kumutransfer kuenda kuwaterfalls for sure ndichidzoka zvikanzi baba muri kunzi nesunday chaiye muri kutransfer papasina anoti pwetere ndichipedza kuparidza musosvondo ipapo varivhesa pickup yavo ndikatotutwa kuenda kune rimwe sangano handambowana chanzi yekuoneka sangano nekuda kwekuti governance yavo yaive episcopos one person anoti ivo ibvapo endapo vamvenge vaive nepresbuteros yavanoita nemadzibaba kuti toita sei ehe fambisa oh, uh, tawirirana here handei tinotaura then vamutemererwa vanga vasingashandisi episcopos kana presbyteros vamutemererwa ndo pakatsvedza zvinhu kuenda kune inonzi congregational type of polity kana kuti system of governance chinonzi congregational it means sangano through its board dare rine simba rekudaidza mufundisi nekutanda mufundisi wow. ndopakabva iya munoti localization muri kuteera mese here ivo manje ndopakabva pakuti vafundisi vanga vodaidzwa vamwe vachienda uko vamwe vodii eh, ndosaka vaiona parufaro vaiita makwikwi kuparidza nekuti imi mese muri pano hamunyatsozivi chinonzi mufundisi mese zvenyu nevavhakeri vamunyatsozivi chinonzi mufundisi nokuda kwekuti munochuza mufundisi nekuparidza ndokupusa kwamakaita nekuti mufundisi haachuzwe nekuti anogona kuparidza aa because kuparidza It's uttering noise after reading a few lines from the Bible to a crowd that does not say no, just say amen. Powerful. ndopakapusa vabva kuyende vaparidzi papa saka vaiti vaitumirwa munhu onzi ngaamboenda anoparidza akati jaso akanaka Another teacher to Maria. Maria went to the power of hallelujah. Do I have a witness? Ini handina mufundisi anoparidza pamberi pangu akanyepa ndikasamuudza ndovoka vamwe wenyu mainzwa madzire vaiti vakaparidza kuti mukoma baba murefu ndiri right here mainzwa vachiri fe handiti because ini handiteerere noise ndinoteerera inonzi content But imimi munoti kakangouya pano ka Jesus. Thank you Jesus. Oh hallelujah. Izvo boda kakaberekwa kaine mhere mhere. Saka saka nguva yamutemererwa System yekutungamirira yakave congregational kuraya kuti vavhangeri vanga vati ah, kamboparidza takamuzwa kurufara amufundisi akanaka muri kuona criteria maichuza naye vafundisi after five years maakuti uya mutore munhu wenyu is because criteria yechoice is not the same on, on the pulpit ndokupai definition yechinonzi mfundisi are you ready chinonzi mufundisi is a person with a calling who preaches with conviction but leads with character because sermon haitungamirire munhu character character hoo ende character haionekwe pamharidzo inoonekwa wakugara pakati pevanhu type yemucho unobuda mauri unobuda through rurimi unobuda through maziso unobuda through kaitiro Give somebody a high five woti shoko. Muchiri muno here? Saka vamutemererwa ndobva taita slide into congregational. Chiteererai baba Ruzvidzo pasingazivikanwe nevazhinji ndogaro pataura handimbo panyari. Handiti uri kuona kuti munhu wese asvitsa 65 airetire. 65 years old retire 1999 vamutemererwa vakapfurikidza 65 at 98 99 amutemererwa ndivo president handiti vamanyika ndivo deputy general secretary ndini indakatanga kuita acting secretary amabusa vaakurwara 1991 i am the longest serving secretary in the afm ndakagarisa and the longest youth leader for a long time saka zvese ini maranks and files emuchechi yedu ese kubva kune yamukafunga kuti yepasi pasi kubva kuna youth leader kwaya master ndakazvarirwa muno 64 years ago saka yefm ndonyatseiziva handina rengi yandakajamba ndakafamba marengisi ese saka ndichizviziva saka vamanyika ndobva vanditi iwe secretary iwe according to your records vamutemererwa vaane makore mangani ndaive nemafayal ka ndobatati kuna amanyika deputy amanyika hamuvazivi chete pane anovaziva munhu aiwanzonzi naamadziire ngao yaanamate ndiwo amanyika but ezvino zvakatosvorana unoziva indozvonderwa kutaura straight talk Imi munoda munhu anonyepa, hamudi munhu anotaura chokwadi. Are you ready? Ndobva vanditi muna nai ndopakabva nyaya pese ruzvitso. 1999 amanyika vakanditi nyorera tsamba uudze amutemererwa vachibva panzvimbo you president nekuti vaiziva kuti automatically anenge oenda ipo ndiani ndivo saka ini pandakatanga kuburitswa mumapepa nekuzvondwa Funguva yaamanyika ndairongerwa kuramba kwandakaita hakuna mucorporate governance secretary anganyorere chairman kuti chibva panzvimbo indaa ndabva nekuministry of education hazviitwe izvozvo saka ivo vainditi nekuda kwekuti mutemererwa anokuti sekuru sekuru sekuru sekuru saka pachenyu hauna kumunyorera tsamba yekuti achibva pauprezidenti Audzamara mutemberi wazvo zvoona vega iwe muna 2000 ndobva wangoti ini handichisina pekucontesta ndobva tatanga kuchiita zvekuvhotera president ndo pakapinda amanyika deputy akaveva mazadza vasina kuzolasta nekuti vakavhoterwa vasipo vachibva vafa that night yavavhoterwa nekuti vanga vasipo ndo pakazoiswa vashumba mbiri yemonth letter saka chii chaakuitika paakuti vamanyika president shumba mbiri deputy ini general secretary but nguva yamanyika kubva 2000 to 2003 vanga vakatinangata neni ndikaburitswa mumapepa vamwe venyu vanga vava muchechi munozviziva nazvino ndakavati kana mazovawanikidza vanhu vamakatinyepera mundiigirewo because kana uchida kudistroya munhu mupe vakadzi ini ndakapuwa 5 nazvino ndichakamirira kuti ndiratidzewo adzimai vangu vaziva ana amainini vavo unoziva unongozorwa ende nguva yavo havana kuti protector vaida kundidestroyer from 2000 to 2003 saka pavakazonzi nani tizhila hauchavhoterwe pauprezidenti ivo vaida vachiyangwa vamanyika vaida kuti vachiyangwa vapinde nekuti vakabva vataura vakati tiri kuda kuti chiyangwa vapinde vanhu ndobva vavhotera mukomana angoita one term pauoverseer one term ainzi asi vamadzire kuvhoterwa kwakaita vamadzire kwaive protest vote kuti mavhara munhu wataa tichida plus munoda kutiisira munhu wamaa musingadi watisingadi saka vachiyangwa kudiwa kwavaitwa naamanyika Kwazobudirira iye zvino kuti vaenda vese. Saka imune makadzima musingazive. Bvunzai nzira dzakare. Hati maibata ka? Saka panguva yamutemererwa neyamanyika kwaishanda congregational type of polity. But panguva yakauya amadziire ndobva yachinja kubva pacongregational. nokuda kwekuti vamadziire vari vaitungamirira maovhasiya mazhinji aive siniya kwavari handiti akatanga kuve depiti wanhingi wamadziire ndiyani ndachiyangwa ndo vakatanga saka chiyangwa akaticha madziire madziire istudent yachiyangwa ini vari juji yangu wacho namadzire mastudents angu saka zvakaitika ndezvekuti kuti chiyakwanya saka ndaa ndichitaurira mawere kuti rega vaapoindwa namwari kuti vatungamirire vaita sei vatungamirirwe iniwo manje chiyangwa vapedzawo 2006 havana kuzovhoterwawo futi achiyangwa ndobva kwapindawo inini handiti ndaadeputewo futi Pane pamakambonzwa kuti ndakamborwisana naMadzire kana iye aiziva kuti mukuru ndiani ndiye aitozoti ari papulpet onzwa mukoma wangu wavanizonga wanditsiura ndiye aitozarura hapwa ega asi ndaimupopotera tiri tega kuti wanga uchinyepa papulpet paipa iye aizopedzisira otaura ega muri kuteerera mese here panguva yaamadzire nokuda kwekuti maovhasiya mazhinji aive masiniya kwaari authority yakachibva kumacongregation yaakudzokera kuna mhuka inonzi overseer overseer aiti akaona sangano riri too strong kuti rinodaidza nekutanda mufundisi akaona kuti sangano iri rinonzi rinonzi nhingi ratoo strong obva ariita sei saka masangano angawo akanga akubviswa authority akanga ane authority muefm medu yezvino izvo kana kutarisa polity iripo yataa kugadzirisa munhu anonzi oversee ane authority even kupfuura president ndosaka aive nesimba rekuti iwa ndichakuda muprovince mangu ndosaka takutambudzika nekuti vana chiyangwa kuenda kwavo nana chinyemba kuenda kwavo nanani vaenda nevai nevafundisi because authority yanga yadzokera kune anonzi overseer anga akuita call the shots nekuti wanga wasingaripoti kuna hama dziri ini hangu semukuru muchechi ndaingodzvokora kuti kochechi iri kuenda kupikawo uchinyatsona kuti vari kudheererwa maovhasiya anenge ana aruzvidzo majuniya kunana kunana madziri ari vanoteerera vakapwanyika nekuti vanoona mukuru but vaive pamusoro paamadziri vanga vasingateerere aiita zvaanoda are you getting the point pasaka isu maobserver iwe kuriti ndokuona kuti mm, sisti ende zvaakuitika ndezvekuti ovhasiya aiti kana yakuva osarudza sarudza vafundisi vake chaivo chaivo vanoita zvebwasungata va ndo ndo vamwe vese wotransfer honzi tatite exchange uyu ngaaende uko ini kune mweya ndakaburitsa kwangu kuprovince kwangu ndobva ndamuuyisa kuno asi ndandisikazviitire mavots ainzi danda ndobva ndarasira kuna ruzvidzo amene kuti ari kuba ari pane ndanda acho akanakira ndanda pamwe achadzoka asi ameno because chinoita kuti munhu uende hunge uine ministry kana uine ministry unogona kuenda successfully kana usina tinenge tichikuita inonzi chenga wose nekuti hapana risina chii i don't think you want the truth inopfuura ipa ameni saka constitution iri kushandiswa negroup rekwana chiyangu ana danda naanani ndii ndakainyora pamazuva ndainetswa nayo naana amanyika pakuva yanga isati yapera chirungu chiri constitution yakudhara isi reform ye ndechangwini because takaita three years tichiunganidza information maprovince ese ndokubva ndazoicompile it took me seven eight months to compile that constitution saka payakanga yakuda kuenda kunoiswa language ye inonzi legal language kumalawyers anonzi scanlan and holdernes nekuti constitution